И кайтам инде, и сыдырам инде 120 белән. Әйтәм, тизрәк кайтып җитәргә кирәк Харшаллыга. Эшкә барырга кирәк мәйтәм. Бардым, бардым, ханәсә, нидер шуны сәер тавыш чыга башлады менә. Бераз гына, әз генә. Аннарысын мәйтәм, шыттык кем мәйтәм, җырны басым әле. Ниндир сәер әйбер ул мәйтәм. Алай булырга тиеш түгел кебек. Диеп, әкренәйдем, аннарысын Бөтенләй шыбыр-шыбыр-шыбыр килә башлады күте. Һәм әйтәм, аңлашылды. Мындай бернең инде булганы бар, ләкин матайдан әйтәм. Тәгәрмәш мәйтәм. Ага. Нәрсә бу, братан? Син кара, братан, ни кап кайнар ул. Авызыңа төшим, шул кадәр кызган. Мен арга бардым бер 200 метр бардым шулай дискта, әйме? Һавышыңга кайнарланган. Тегермәчне алыштырам тиз генә һәм сыдырам. Менә тегендә нине койдым бөтенләй? Аварийный. Килеп бәрелмәсеннәр өчен. Бөтенләй бер закон буенча сүтә башлыйм. Җәмәгать минем бик яхшы яңалыкларым бар һәм бик түгеле. Бик яхшы яңалык. Тегермәч урында сәгать 13:44. Э, бик түгеле. Менә бу. Менә бу бик түгел яңалык. Димәк, минем хәзер 2000 ярым чамасы чыгымым булачак. Әлегә аңлашылмый. Бу минем ниндидер саморез кереп, мисал өчен, тишелеп, бик озак барганга шулай килеп чыктымы? Әллә инде шуны хәтле начар булып, Юк. Бу минем гаеп димәк. Саморезы юк, ләкин тишеге бар. Димәк, мин надан, мин әңгерә, мин вакытында туктап өлгермәгәнмен һәм тәгәрмәчне бетергәнмен. Икенче юлы игътибарлырак булырга кирәк. Сәер тавыш чыкса, шундук туктарга димәк. Әңгерәеп барырга түгел, нәрсә икән бу дип. Туктарга да карарга. Яра кыскасы. Иртәгә тәгәрмәч аласы була инде шул. Булды, әйберләрне багажникка тутырам һәм һә, тәгәрмәчнең тынын карарга кирәк әле. Ну, нормально була, нормально. Икенче көннең иртәсе каһвәдән башланылмый, икенче көннең иртәсе башланыла шиномонтажга бару белән. Көн бик яхшы, көн бик шәп. Шундый җылы, шундый аяз, мин сезгә әйтәм, хәтта кояш күренми. Хәзер барам Равилгә, шиномонтажга. Аңа күрсәтәм менә бу. Эт эстрамын. Ясап була дисә, ясатам. Ясап булмый дисә, тегәрмәчләр эзләргә кирәк аны без. Минем размерда, минем диаметрда нәкъ менә шундый тегәрмәчләр юк. Искесе дә юк, авида да, яңасы да юк. Әле мин бөтен җиргә шалтыратып чыкмадым, шуңа күрә әле өмет бар. Кыскасы, кердем мин Равилгә. Миңа җүләргә караган кебек карады да, көлде дә. Юк, ты буны ничек ясап булсын инде дип. Әйтәм, әйбәт, яхшы, бер дигән әйтәм, ярар. Аннарысын шалтырата башладым кибетләргә. Сездә юкмы әйтәм? Юк, бездә юк ди. Сездә юкмы әйтәм? Булачак ди, яңа елдан соң дип әйтәм. Шәп әйтәм, зашибись, әйбәт. Бер дигән әйтәм, нәкъ миңа кирәккәнчә әйтәм. Көтәрмен, запаскада йөрермен әйтәм. Хәзер мин бер кибет таптым, ул әйтте, әйдә ди. Предоплатаңны түлә ди, башта түләп куй ди бераз ди. Заказ бирәбез ди. Дүшәмбегә булыр диде. Һәм мин әйткән 2000 ярымның бәясе бер ярым тапкыр арттык һәм ул 3700 чамасына әйләнде. 3700 диде миңа тәгәрмәч. Бер тәгәрмәч кару. Бер көпшәк, сраный бер көпшәк 3700 белән. Өйрәтергә дисәгез, мөрәҗәгать итегез, мин сезне өйрәтәм. Шулай иттереп чыгым ясарга, күбрәген дә ясарга өйрәтәм. Мин бу өлкәдә инде тәҗрибә туплый башладым яхшы гына. Шуңа күрә әйдәгез, җәмәгать. Мин хәзер барам кибеткә. Тегермәчне боерттым, 300 сум биреп алдырдым. Дүшәмбе көнне килергә тиеш диде. Эштән соң, эштән соң барып аласы булам. Әлегә кайтам авылга. Камераны төшереп җибәрмәсәм хәер.

шиномонтажга барып куясы гына бар. Хәр инде бернинди шиномонтажлар да эшлидер дип уйламыйм. Шуңа күрә иртәгә маташасы булыр инде аңа. Менә иртәгә кайчан вакыт табылыр? Ансы билгесез. Куярбыз. Иң мөһиме тәгәрмәч булды. Тәгәрмәч өчен түләдем. Шуны менә сүндереп торам. WS-ка ышансаң, шиномонтаж бүген 20-гә хәтле эшли, 8-гә хәтле ягъни. Шуңа күрә мин очам хәзер тиз генә шиномонтажга. Тәгәрмәчне эләктердем. Көпчәге дә шунда, багажникта. Хәзер